Helo. Helo, helo, siwmai, all right? Richard, nes i gwrdd ti, ti'n iawn? A dwi iawn, diolch yn fawr, a ti fyna? Ie, yeah, fi'n oce, okay, diolch yn fawr ti, mae... Oh, good.
Fi ddim rili really, eisiau bod ti fe, mae mor braf ti fas. O, di, mae fe'n lyflu iddi, nid yma. Erwydd yn bach yn o'r bwr yma. Ond i gofyn iddi, gwybod o'r scrape o'r car bwr yma, ond fe. Ni'n yn iawn ar. O, oh, ie. Yeah. Eidwch, di am ymuno fi. Um... Dim problem.
O, oh, sori am hwnna fyd. Ond o'n i'n gwybod, mae'r oedd y wifi yn chwarae lan. So fi'n os oh. fi'n neud reboot o fe, fi'n gwybod mae fe'n iawn fyd, ni am cwpl o oriau, yeah. mae fe'n odd. Ie, yeah, mae hwnna'n ei sens, fi'n gwybod fe. Ond yn disyn, mi'n fynd yn gweud, o, oh, mae hwn yn mynd i bod yn glitchy os fi ddim yn neud hwnna. Ie, yeah, na. So ni chi fe cyn dod mlaen, os mae'n rhaid. Right. Digon gwir, ie, yeah, na, ffain, ie, yeah, yeah, yeah. di, na. Um, Rwy'n gweud, mae ma pwrlediadau, mae ma nhw'n mas bob wythnos, fi'n neud pawb rhwng rhwng Magi Nogi a Adam Price. O, oh, lyflu.
And like everyone in between. Ie.
Yeah. A, a ti'n meddwl fi'n neud bawb, literally pawb, um, a chi di weid unrhyw beth, a chi di regi, a chi di weid unrhyw beth, ti'n meddwl, mae'n yma mas ar yeah. fath o chwech platform i gyd, Spotify yw'r un mwyaf, ti'n meddwl? Ie, yeah, ie. Yeah. Pawb gyda Spotify.
A ie, yeah, mae'n ma, ma, ma lawr yn dda, fe fi'n gweud. O, fi di, fi di gryndo ar cwpl nhw fyd, fi di gryndo nhw, so...

Helo, shwmae, croeso i chi unwaith eto i Cymeriadau Cymru grai Chris Jones. Nawr te, mae rhywun arbennig iawn i fi wythnos hon fel gŵr gwadd ar y podlediad, actor Richard Ellis. Richard, croeso i ti gyda gyd. O, diolch yn fawr iawn, neis i bod yma. Yeah. Wel, mae'n mae, mae, mae uh, ffantastig i gael ti ar y podlediad yma. Ni wedi bod yn treol o sai wythnosau os na misodd, ond... o, dyn ni wedi, sori, ie, yeah, sori. Mae'n nadolig y fi yn eitha fysi gyda panto a popeth, a wedyn ni Ie... Ers 'ny, fi 'di bod dros y lle i gyd 'na gyd yn mis Ionawr. O ie, ie, wel, ni'n siarad am panto, ond um, cyn bod ni'n dechrau, fi, nes i edrych ar dy... Fi yn neud bach o ymchwil, Richard, okay, ar, ar y gyfer okay. hynny yma, a nes i edrych ar dy Instagram account ti. A, o ie. Yeah. Uh, father, actor, and funny. Fi'n gwybod. Ie, yeah, mae hwnna o dde. Mae nhw fath, mae nhw'n just fe. Mae rhywbeth i wneud gyda uh, faint maen nhw'n um, cadw'r geiriau i lawr. So hwnna oedd e. O'n i ffili mynd gyda lot fwy o fe, so ni gyd oedd yn mynd na wedyn ni. Na, ond y pwynt, y pwynt fi dra'n neud yw, efe comedic, efe comedi sy'n apelio fwy at y ti? Wyt ti wastad yn mynd i chwarae Chicky Chappy na felly, neu oeddi comedi yn, yn fwy perthnosol y ti? Ti'n mo, mae ma comedi yn dod yn eitha hawdd i fi. Anna'r peth. Ti'n mo beth, amser fi'n gweithio tu fas o Gymru, mae'n acen i. yn helpu gymaint. Unwaith fi'n neud unrhyw beth, unwaith fi'n siarad, fi jyst wedi bod... Dis di nôl ddo o Birmingham yn neud um, penod i'r gyfer... Doctors. Oh, Ti'n hwnna sy'n mlaen yn y dydd, mae fe mlaen fel la. Yeah, yeah. Um, neud unrhyw reina, a just, fi jyst gyfod gweud, hello, siamai, ti'n mwyn, hello, hello, how are you? A maen nhw gyd yn mynd, oh, that accent, it's so funny, fi jyst mynd, sa'n neud lot, fi jyst yn siarad, a mae'r acen yn ffito mewn i'r comedi, ond hefyd fi yn joio neud y pethau dwys hefyd, ond, chi'n mwyn hefyd, yeah na'r, na'r beth sy'n dod yn eitha hawdd i fi, a fi'n joio bod yn onio, fi'n lwco neu pobl chwerthin, fi'n meddwl mae'n rhywbeth sy'n cadw pobl yn hapus. So okay, a, ca, a cadw ti'n hapus, I suppose, a cadw ti'n interested yn y beth. Newn ni siarad am y cenion o hwyrach mlaen, achos mae ma, ma, ma pethau wedi newid tipyn yn se. Ond, Os. Um, yn amlwg, yn y gystal o bethau Cymraeg, newn ni siarad am hwnna mewn eiliad, o'n i, nawr, mae rhaid fi gyfadde a fi ddim ddiheiro, o'n i ddim yn sylweddoli bod ti wedi bod yn EastEnders A Coronation Street? Ydw.
Ie, wel, well, llynedd... Mae hwnna, ti'n mo? Ie.
Yeah. Fi wedi gwneud Coronation Street, as bod i tair mlynedd, oedd cymeriad bych dyfu oedd yn popo lan, a nes i gwbl o benodau, a wedyn i wedyn nhw, o, ti eisiau dod nôl, a eisiau nôl, a nes i pethefnos fach, a wedyn i llynedd, eisiau i lan a nes i pedwar mis lan na, wow. yn Coronation Street yn nhw, ie. Yeah. Ond on cyn hynny, come on, mae hwn yn big deal. EastEnders, o, oh, ie, yeah, ie. Yeah. job actor cyntaf i ti'n iawn, ie? Ar ôl ti graddio, neu hyd yn oed cyn dy raddio mewn ffordd, yeah. fe ges ti'r job. So, oedd hwnna'n amlwg yn profiad. Beth oedd y broses? Sio ges ti'r cyfle i wneud na? Fi siw bod ti di ateb i'r blaen, digon teg, ond... Ydw, fi'n... Wel, well, beth digwyddodd i fi, mae fe'n stori bach digwydd. Mae fe'n... Um, nes i showcase. Nes i i um, Coleg Head y Drama yn Gyrdydd. So, o'n i'n astudio yn y coleg, a wedyn i chi'n gael fel ar diwedd, neu just yn dod i, i diwedd diwedd eich hyfforddiant chi, chi'n cael fath o showcase, a mae fe'n ma fe the classic, ti'n two minutes, impress us in front of all the agents of London. So, o'n i lan yn Llundain yn neud e, a o'n i'n neud monolog bach, a wedyn ni ar diwedd e, ges i cerdyn wedi cael ei galw yn gweud, please don't go back to Cardiff tonight, would you stay up in London because I'd like you to meet somebody tomorrow morning. A'r person oedd wedi rhoi hwnna oedd dyn o'r enw Jonathan McLeish. A nawr, o'n i ddim yn gwybod pwy oedd ei fod yn onest, o'n i'n... Ond fe oedd casting director fwya'r BBC ar y pryd. A dde jyst yn gweud, ni'n chwilio am rhywun i bod mewn i Stenders gyda'r teimlad ti wedi dod â heddi. O'n nhw ddim yn chwilio am rhywun Gymreig, o'n nhw ddim yn chwilio am rhywun Gymraeg, o'n nhw'n chwilio am acen regional, fel o'n nhw'n gweud. So gallu fe wedi bod yn gwyddel, gallu fe wedi bod o'r Alban, gallu fe wedi dod o Manceinion. O'n nhw jyst ddim yn chwilio am Cockney. Ond o'n nhw dal yn chwilio am rhywun o fe. A wedyn ni es i lan na, sefyll lan yn Llundain. Es i ar y tren mas i Boreham Wood i Elstree Studios, cerdded mewn fel la, a cerdded trwy yr ystafell ble o'n ni ddim yn gwybod, ond oedd fel chwech bobl yn aros na. Oedd falle ar ei pumed neu chweched recall nhw. Wedi cael ei hmm. galw nhw, so oedd gyd yn nerfus. A cerdded i jyst mynd fel la, i si, oh yeah, all right, how are you? A wedyn nhw, that kind of laissez-faire, relaxed, kind of nonchalant, was what we were after. Ond i fi, o'n i ddim yn gwybod unrhyw gwaniaeth, o'n i ddim yn, o dim pwysau o'n i, a o'n i wedi camgymeru hefyd, a meddwl taw tair penod o dde, ond troi ddim e as i fod just about peder mlynedd i fi, a then, a then really, so o'n i just yn meddwl, o'n i'n mynd mewn am barman bach oedd mynd i fod yn gloi, so hwnna o'n wedi hoffi. A ffaith oedd dim pryder gyda fi. Nawr, wrth gwrs, byddwn i'n eistedd yn meddwl, o, mae hwn gallu newid y mywyd i, o, mae wredd, felly fi'n gwneud hwn, felly fi'n gwneud hwnna. I suppose oedd yn help bod ti'n ifanc, bod ti'n amrofiadol, fe lle, fe ti'n gweud, ti'n just, yeah. just laissez faire, just right place, right time. Ond siwt gymeriad oedd dy gymeriad di ar EastEnders, then? Wel, dechreuodd e, newid nhw. Unwaith ges i'n castio, uh, un o'r cymeriad wedi oedd Hugh Edwards. A fi dal yn meddwl, fi dal yn siŵr, ond wedi gweld Hugh yn cerdded lawr corid yn meddwl, oh, that's a Welsh name, give that to him. Hugh Edwards o'n i. A holl fel A oedd y cymeriad jyst na, a ddim jyst boi eitha ysgafn, o'n i'n byw yn sgwat, o'n i lan i pethau bach drwg i ddechrau, ond gyda'r amser o'n nhw yna, ar ôl cwpl o fisoedd, maen nhw'n ysgrifennu i beth i chi'n chwarae hefyd. So des i'n eitha ysgafn a comedic ond fe. Dal nawr, fi'n cael llythyrau a cwrdd â pobl sy'n gweud, oh, ti oedd y person doniol diwetha oedd hwnnw fe. Ac o'n i'n gyda cymeriadau Nigel a Robbie, a ti'n gwybod, o'n i'n gwneud lot yr ci welad oedd yna fe, ond oedd e just fel, oedd e gyd yn eitha ysgam fi'n credu, a na bydd oedd pobl yn chwilio amdano. Yeah. Ar pryd. Mae'r mae EastEnders yr un, mae fe'n eitha dwys, it's always, ti'n get out of my pub, a gyd y sgrechian at ei gilydd, a teuluoedd yn wmladd. Ie, yeah, well, o'n i'n... Yeah. cymeriad fi oedd y cyferbyniad i hwnna, fi'n credu. Ti'n light, in... light relief, uh, uh, yeah. ti'n gweud yma. Ond on, siwt, siwt, ti'n mo, broses oedd, siwt brofi yna, ti'n clywed y straeon yma e bod yn real conveyor belt, a bod chi just neud un ar ôl y llall, ar ôl y llall, ar ôl y llall. Ond yeah. ti'n gwybod bod on your game, I suppose, ie? Yeah? O, oh, ie, yeah, oedd dim amser fyddo i eistedd lawr a relax o gwbl o'r ferch. I'n mynd, a gyda fi wedi, ar ôl bod ti naw mis o fod na, ges i rhan fel cymeriad yn y caff. So fi oedd yn redig y caff gyda Pat Butcher. Oh. Fi a hi oedd... So, wedyn ni, pob dydd iau dy Gwener, o bob wythnos, o ni yn y caff. Os oedd storyline gyda fi yn y byd os ni jyst eistedd yna, o chi wastad yng nghanol popeth, achos mae wastad pawb yn dod mewn i'r caff, gofyn am baned y de. So, o'n ni wedi cael cyfle wedyn ni i eistedd lawr a gwylio a gweld rhai o'r goreuon yn neud hwn, just yn ffordd i wneud eich hun yn ymfysu trwy'r amser. You're there, okay, okay, oh. you can't do this, you know, washing up, neud hwn, dod i cwpanau nhw. Just neud eich hunan i fod yn fysi trwy'r amser. Mm. A mae hwnna'n rhywbeth sydd dal yn digwydd dy fi nawr. Fi wastad yn chwilio am rhywbeth. Unrhyw olygfa fi mewn, fi'n chwilio am rhywbeth i wneud. Yn physical hefyd. Fel nes i gyfres o'r un o gwaith cartre. Yeah, a rheswm yn yr ecbryn yeah. iddyn nhw. Yeah. A o'n i'n cael lot fawr o pethau yn y staff room, y staff allan o thrawan, a bydde ugen o'n i'n felly, a o'n i wastad yn chwilio, o, fi'n gwneud pan o'r de, a wedyn fi'n gwneud eistedd lawr, a wedyn fi'n gwneud hwn, a fi'n... A lot o, lot o'r actori'n ei lle, just eistedd lawr, a fi'n gweud, na, na. Fi'n lyco bod yn actif yn yr olygfeidd, yeah, yeah. a fi'n just yn helpu chi bod yn naturiol, a mae rhywbeth, mae rhywbeth am wneud rhywbeth arall yn helpu chi bwrw'r llinellau mewn ffordd gwahanol. Ie, I mean, ar ddiwedd y dydd, ti'n actio. Dyna'r yeah. swydd, nag efe? Hynny yw. Ie. Yeah. Ti'n yeah. bod i'r system yna a bod yn, yn, yn normal. Ond oedd na wahaniaeth felly rhwng wneud EastEnders a Coronation Street? Neu o'n debyg iawn? Wel, ti'n meddwl, i fi, oedd i gen mlynedd rhwng thon nhw. Na'r gwahaniaeth fawr i fi. Oh, right, okay. Ti'n meddwl beth, o'n i wedi cwpla EastEnders, yn fel 2000 o dde. Just cyn y Millennium cwples i hwnna. So i fi, oedd y gap na, a fi'n credu hefyd, yn EastEnders, o'n i'n... O'n i ddim yn gwybod y gêm, falle. O'n i'n meddwl bod yn actor, ond mae fe'n rhywbeth wahanol. Mae bod yn opera sebon yn wahanol i unrhyw swydd arall o'n i wedi wneud ar ôl ni. Ac wrth gwrs, amser taw'r unig swydd yw e, So ti'n gwybod bod popeth arall yn wahanol. So ti'n meddwl, this is the only way oh, you yeah, do it. Okay. Yeah, so yeah. amser yn ni'n dod nôl i Coronation, so, o'n i'n gwybod, o, oh, fi'n gallu neud hwn, a fi'n gallu neud hwnna, a fi'n gallu trial pethau bach yn gwahanol, and you steer it in a slightly different way, falle. Okay, okay. Ond oedd e'n wir ddim bod ti wedi gadael i Standards Cewyn yn golfeg, achos bod ti'n ofn Gweld y typecast o ti nath Adel, nhw ddos gwneud mas neu beth oedd... Beth oedd fi, fi oedd wedi gofyn i Adel, achos asiant y fi ar y pryd, ys ti'n gweud, os ti eisiau wneud gwaith arall, rhaid a sefyll mewn na... Oedd hi'n gweud, os ti'n sefyll mewn tair mlynedd, mae fe'n cymryd tair mlynedd i ti dechrau gweithio eto, fel actor. Os ti'n sefyll mewn am pedair mlynedd, mae fe'n cymryd wyth mlynedd i ti. O, iasgob. Os ti'n sefyll am pum mlynedd, Mae ddi'n gweud, man a man i ti fod yn am deg mlynedd, achos mae fe'n mynd i cymryd deng mlynedd ar ôl ni i a bounce back career, jyst i gallu fod yn actor. Dim i goffo bod from mm, EastEnders okay. yna popeth. A fi'n credu oedd hi'n iawn. But ti pum mlynedd ar ôl i fi stopo EastEnders, o'n i'n dechrau wneud mae adverts a pethau, just ar theatr a pethau fel yna, yw'r pethau sy'n just yn chwilio am actorion, ddim am actorion sy'n gysylltiedig â rhywbeth. Gweithes i am y pum mlynedd yna, ond o'n i'n gwneud lot o theatr a pethau a nhw'n dodi ar y poster, ti'n mo? From EastEnders. Ti'n mo, mae ma, ma, ma hwnna'n mynd i digwydd. Yeah. Oedd Cymru ddim wedi pum mlynedd i wna marw lawr, yeah. a na beth o'n i eisiau, really. Okay, well, you're not going to knock it, I suppose, David, ti'n gweud? No, no, no. I, I suppose, ti'n mynd really gweld Letitia Dean a boi sy'n wario Ian Beale a pobl arall sydd wedi bod yna flynyddoedd yn neud lot o bethau eraill. So fi, Na, fi achos maen nhw'n...
Cael y bwynt i'r yeah, yeah. Maen nhw'n ma nhw bron... A dim type costau yw e bron. Maen nhw'n just yn orgysylltiedig ar yeah. un raglen na. Ie, ie, ie. A na beth yw e. So, chi chi chwarae cymeriadau eraill, ond chi wastad yn mynd... A ti'n mynd, nawr hefyd, beth bynnag fi'n neud, os fi'n neud adverts, os fi'n neud rhywbeth ar teledu, fi'n cwrdd â pobl yn y stryd a maen nhw'n gweud, oh, nes i thing rhywun oedd y pact, oh, you were on the pact, and EastEnders, weren't you? Maen nhw'n wastod, wastod pobl yn jumpo nhw, yn enwedig Cymru efyd, achos oedd e'n eitha big deal yng Nghymru. Wel, oedd e wahanol, newn ni siarad am y cenion, a fe ti'n gweud, oedd y Cymro, os bod, yn sicr gyda'r acen Gymraeg gyntaf. Gan ni siarad yn gyflym iawn, yn cymryd ni gael hoi am, a fi wedi gweld hwn, Viking Siege? O ie!
My God, mae hwnna'n wahanol! Odi, ma fe. A fe eto, jwmp mawr o wlad digon teg, ond Viking, dwi'n gwybod bod ti'n neud bethau eraill, ond nes i weld hwnna, Viking Siege, o, mae hwnna'n hollol wahanol. Odi, ma fe, ie, um, just ffilm, lob, a ni'n chwarae rhyw, beth o'n i'n chwarae rhyw monk o'na fe fi'n credu. Okay, yeah, a rhyw yeah. nasty little monk who gets involved, a wedyn ni, No spoilers, oedd neb wedi gweld e, so mae spoilers ddim yn perthnasol amdano fe. Ond um, ges i'n lladd gyda y cleddyf yn mynd trwyddo ngwddwg i, mewn i casgen o cwrw tu ôl fi. So oedd y boi'n bwrw fi gyda'r cyllell, a wedyn ni o'n nhw'n neud sgwib i mynd tu ôl, i chwythu'r cwrw yn tu ôl fi, i, i wneud e teimlo. So oedd gwad yn dod mas o ngwddwg i, Ond hefyd oedd y cwrw hyn yn dod, o'n i fel peacock o cwrw, gyda fel yn hedfan lan tu ôl yng ngefn i. I roi'r teimlad bod y cleddyf wedi mynd trwyddo. Yeah, yeah, that's yeah, the idea. Yeah. Ond gret pethau fel la, ie. Yeah. Um, cyfarwydd rhywun nhw Mark Price oedd hwnna, y Cymro o Abertawe, oh, a fi'n gweithio gyda Mark lot, a ddyn yn gweud, oh, can we get the best death we possibly can for you? A I said, yeah, go on, chuck anything at me. So 'na beth oedd e wedyn, o'n i'n cael wmladd a lladd mewn ffordd gret gyda'r Vikings yn torri mewn i weld ni gyd, ie. Yeah. O, o, o EastEnders i, i Vikings ysgrif. Da. O, ie, ie, ie. I'r dachrau, os lygu di. Um, okay. Gweithio ni un o le wyt ti, le ges ti dden i dy fagu a le ges ti ysgol gyda gyd? Oce, okay, ges i'n fagu, fi'n gweud o gwmpas Llandybie a Llandeilo a Ffair Fach, achos symudon ni lot o weithiau. Oh, okay. O'n i yn Llandybie, wedyn ni o'n i yn Trap, wedyn ni eithon ni Ffair Fach, wedyn ni eithon ni nôl i Llandyfan a'r boes Trap, just ger Castell Caracenen. Right, yeah, so, good, yeah, yeah. Yn rownd fyna o'n i'n gweud, a i dechrau ysgol yn ysgol Trap, gyda, mam, 24 o'n i'n yr ysgol. Ysgol fach iawn, ie.
Yeah, ysgol fach iawn. Ond wedyn ni symudon ni i Ffair Fach, a wedyn ni es i i ysgol gynradd, uh, ysgol Teilo Sant, yn Llandeilo, so'r ysgol Gymraeg yn Llandeilo, a wedyn ni i ysgol Tregeeb, es i, oh, wedyn ni okay. fyna yn Llandeilo, ie. Yeah. A oedd dad yn athro yn Tregeeb hefyd, So na reswm fwyaf es i Tregeeb ddim i Bro Myrddin, fi'n credu. Oh. Ac oedd pawb arall wedi mynd i Bro Myrddin, a o'n i goffod sefyll yn Tregeeb. Ddim yn apus amdano fe, i fod yn onest ar y pryd. Mae rhaid fi gweud, o'n i ddim yn, o'n i moyn mynd gyda pawb arall. Ie, yeah, ie, yeah, ie.
Yeah. Ond fi newid gael uh, rhywun arall ar y podlediad, Meinir Howell, sy'n cyflwyno ffermio i ni o Sgwl Tregeeb a thi. O, oh, ie.
Yeah. Yeah, yeah, yeah. A fi wedi gwneud, a Rebecca hefyd, chi wedi cael Rebecca mlaen. Rebecca, ie. Yeah, a Rebecca yn Tregeeb fed oedd. Yn yr ysgol fe hi, ddechreuodd yr actio, y perfformio, o' ti, o' ti'n bach o seleb yn yr ysgol, o' ti wedi a dechreu meddwl, ocê, t'mo' fi 'llu neud hwn, byddwn i'n licio neud, o' ti'n perfformio yn yr ysgol? O'n, o'n i wastad yn, o'n i'n neud e o ysgol trap, o'n i'n neud, o'n i'n neud um, pethe'n steddfode, o'n i'n neud fel llefaru, maen nhw'n galw fe nawr. Yeah. Dwi fe, ond adrodd o'n i'n galw fe. Na beth o'n i'n neud, adrodd o'n i'n neud, ond llefaru yw e nawr, wrth gwrs. Mae ferch bych deg mlwydd oed dy fi, a mae hi mewn i llefaru ddi yn y big way ar y foment. So, okay. fi goffa new... A fi wastad wedi, ti'n mynd i'r adrodd? Na, go, llefaru fi'n neud, sori. Fyna, rhaid fi'n cofio'r adrodd o'n i'n neud, ddo. Ie, yeah, so nes i hwnna fyna, a wedyn ni es i Trygib, a es i i Taylor Sant, sori, gyntaf, a wneud mwy o hwnna gyda Mrs Arnold, yn athrawes i fyna, oedd yn neud yr adrodd a yn y core a pethau fyna, ond fi ffili canu, really. So ges i athrawes fyna, dwi'n gweud wrth fi, gallai ti just maimo yn y core, please. Oh, so o'n i'n neud gyd y gwynebau, ond dim sŵn, achos... Na. O'n i ddim yn really gallu canu e. So na beth wnaethon nhw i fi fyna, a wedyn ni yn Trygib, ti'n modd, oedd e'n bach o'r pethau yna, o'n ni wedi dod o ysgol Gymraeg, oedd pawb arall ddim wedi yn ysgol tgi, oedd lot o ysgolion oedd dod o rownd e, oedd Gymraeg yn yr ysgol, ond dim ond ffrwd iaith Gymraeg oedd gen ni, oedd e ddim yn ysgol Gymraeg, right. oedd ysgol ddwyieithog gyda fwy o pwyslais ar y Saesneg i fod yn onest, byddwn ni'n gweud. So, o'n i'n siarad i'r Cymraeg, o'n i eisiau gwneud dawns y gwerin, o'n i eisiau bod yn actor a oedd dad yn athro yn yr ysgol. So, put a target on me, dife? So, dysges i, hey, let's make them laugh. Let's get around it gyd fel la mewn ffordd gwahanol. So, fi'n credu dath hwnna o fyna. A hefyd, oedd oedd dad, so fe dyn ni ragor, ond oedd dad yn chwarae mewn bands a oedd e'n neud bach o stand-up a oedd e'n actio yn amdram. So o'n i wastod wedi, oedd e wastod na okay. fel syniad. A wedyn ni fi'n credu, ie, yeah, gyda Miss Jones Evans yn ysgol Tregeeb, Marwyn Jones Evans, o'n i wedi gwneud, ti'n modd, tygau lefel A, ond trawn ni na, dath rhywun o um, National Youth Theatre of Wales, Theatre Genedlaethol Ieuenctid Cymru rownd, a wneud gweithdy gyda ni. A wedyn ges i lle orno hwnna. Am swn i'n beth, 16, a fyna oedd y dyn yn Paul Clements wedi gweud wrtho fi, you can actually do this for a living. A hmm. newidodd hwnna popeth wedyn ni. Oh, wow, wow, hwnna Newidodd popeth. O'n i'n fel, o, a wedyn ni, oedd e'n head of drama yn coleg cerdd y drama yn gydydd. Roedd yeah. e'n gweud, ti'n gallu dod fan hyn, a ti'n gallu neud hwn, a ti'n gallu hyfforddi, a ti'n gallu neud hwn. A o'n i'n lwcus iawn, oedd mam a dad, ac oedd pawb yn ysgol yn gweud, o, oh, y gyfraith, na'r gyfraith, cer mewn i'r gyfraith, mae eisiau bod yn barist a neud hwn, neud hwn. A mam a dad, eisiau gweud, beth sy'n gwneud hynna pisach? Yn i'n gweud, fi moyn bod yn actor wnaethon nhw, cer neud hwnna. Oh, right. Ond o neb byth wedi stopo fi wneud beth o'n i eisiau wneud, a hwnna'r Come on. A peth gore ges i beth oedd yn really... Just cefnogaeth. Cefnogaeth llwyr am unrhyw beth o'n i eisiau gwneud. A o'n nhw'n gweud cer i wneud e. Ond oedd mynd o, o Sir Gar, o ardal Rhyd Aman a trap lawr yeah. i Caerdydd, y Big Bad City, i, timo, yeah. i, i coleg, be mae Stephen Parry'n gael fe, the, the College of Mucus and Trauma. Ie, ie. Yeah, yeah. Yn naid fawr, sy'n ni'n meddwl. Oedd e yn.
Ond nes ti fwynhau'r profiad yn amlwg, ie? Do, do, o'n i'n dilyn nhw. O'n i'n jyst yn mynd na, ti'n mwyn. Mae'n mynd swnio'n off, ond be maen nhw'n gweud nawr? Ti'n mwyn, ffindes i'n trai bi, mewn ffordd. Oh, ti'n mwyn, oedd bod pawb yn meddwl yr un peth, a pawb eisiau fe, a oedd y brwd frydedd yn teg at y gwaith. Oedd yn rhywbeth o'n i'n dilio nhw, o'n i wastad eisiau neud e, o'n i moyn neud e. A o'n i eisiau neud y classics, ti'n mwyn, na beth o'n i'n neud, o'n i'n neud, neud classical theatrical training, stagecraft, gweithio ar y llais, gweithio ar y corff, neud hwnna, A wedyn nes i straight mewn i soaps a fi'n gwneud teli ers ni. Ond so ni'n gwybod beth yw'r plan, a dyn ni am sef fe'n cwmpa mas beth ah, yw'r fflag ffôn. Ond na byddwn ni eisiau wneud, a o'n i wedi dwylio yna fe, ie. Yeah, a wedyn ni, gyda Theatr Genedlaethol i Ieuenctid Cymru, fe oedd hwnna, mae lot o'n ffrindiau gorau i o hyd. Yn wraig i. Cwrdd i'n wraig i ar un o'r cwrsi yna. Wrth gwrs, mae hi'n actores hefyd, neu? O, diolch, so ni'n 17, ie. So. Ydy'r ffaith bod ti wedi mynd i goleg o fath yna yn help? Ydy, ydy, ydy e dal mor bwysig i fynd i, i, i goleg drama, i acting school, i drama school dyddiau yma? Oh, Fi'n credu dyddiau yma, mae fe wedi newid tyfu yma, achos chi yn gallu gael gyrfa llawn heb mynd ar llwyfan eriod. So fi'n credu, mae fe'n bwysicach i gwaith llwyfan na mae fe i gwaith teledu a ffilm. Okay, right. Ac mae gwaith teledu a ffilm ddim eisiau gymaint o perfformiad stylistig sy'n angen yno chi ar y llwyfan. Mae chi'n ffindo lot, wedi mae lot o bobl yn mynd a maen nhw'n cael job yn y West End o rhywbeth mowr teledu, beth wedi wneud e, tair wythnos a maen nhw off. Yeah. Achos maen nhw ffili cynnal, e, achos maen nhw heb gael yr hyfforddiant corfforol a lleisiol yna. A hwnna'r beth. Ond yn teledu, chi'n gallu gwneud, mae fe amdano... Mae rhywbeth mae rhywbeth bach yn y fe, rhywbeth chi'n gallu actio, neu chi ddim yn gallu actio hefyd. Chi wedi sefyll na a wneud fi credu chi, a na gyd sy'n eisiau ar teledu ar ffilm, yw stand there and make me believe you. Hit, hit your mark and learn your lines yn hwyd o'r rwy'n, ynddo fe? Wel, mae ma elfen o hwnna yno fe, so mae fe'n haws, a hefyd nawr, maen nhw'n tyfu lan nawr, mae pawb yn ffilm o un yn... So maen nhw'n deall y crefft yeah. o bod ar y sgrin mewn ffordd yeah. wahanol nawr. Yeah.

hanner llawn rhan amla, ond ambell waith gyda gwaith fi'n gallu bod yn hanner wag. Os fi ddim yn gael swydd, uh, uh, mae diwedd y byd yw am tyme bach wedyn ni. Right, okay. Ond on, mae hwnna'n eitha gyflym o bounce back i fi. Yn naturiol, fi'n hanner llawn. A chi'n y cwestiwn nesaf, be, beth yw dy wendid fwyaf di ddim? Pwdi.
pwdi. Fi'n pwdi. Fi'n pwdi, ydw. A fi'n pwdi gyda... Fi'n pwdi yn y tŷ. A mae pobl yn dweud, yn oh. Mae'r ferched yn gweud, oh, mae dad i'n pwdi am rhywbeth nawr. A gallai fe ddim bod i'n gwneud dim byd yn nhw, ond fi'n just cymryd amser i ddod drosto pethau. A byddai just fel, ti'n mo, O dad ar fe wneud e fed. Mae fel mae y wraig yn like, like a bear with a sore head. Walking around here, all angry, nobody's done anything. I'm going, no, just let me have it, man. Let me pooty for a bit and I'll be all right. So na fydd y bydd gweithna fi'n credu. Let me pooty for Let me pooty, I'll be all right.
Yeah. uh, pa bwnc oedd e ti weitha yn yr ysgol?
O, mae dewis fawr. Um, What was it? Os.
Um, Ti'n modd, y pwnc oedd yr athro gyda fwy o sioc o'n i wedi paso oedd mathemateg. Fi'n cofio'r athro yn glanu fi a gweud, sa'n mor ffordd ti'n ei wan, ond ti wedi cael B yn GCSE. No idea how you did that, boy. Na fe mynd yn athro i fi. So falle hwnna, o'n i wedi ffilco fe ar y diwrnod, a mynd fel, alright, fi byth gofyn ei maths eto. So hwnna yw e falle. Mae'n sawl yn y gweir i beth.
Um, oh, yeah. Person bore neu person nos? Bore. Ie?
Ie, ie. Fi'n lwco bore, ie. Cŵn neu cathod?
O, cŵn. O, mae'r ma ddau dyn ni yma. Mae cath a ci mae dyn ni. O, o ci. Ci, yeah. ci, ci, wastad. Okay. Yeah. Na te, pwy oedd yn tyfu lan yn ardal trap a ffona? Dy childhood crush cynta di?
Childhood crush cynta fi? Right, band o'r enw Transvision Vamp, a'r mm. lead singer oedd um, Wendy James oedd enw ddi, a ddim bleach blond, a ddim rocker, a o'n i'n meddwl oedd hi'n amazing, the most amazing thing I'd ever seen. Yeah. Oh, okay.
Yeah. Fi'n fi cofio'r band, actually. Okay. Yeah. Pryd oedd y treffa nes ti lefen? Ww, lefes i... Ti'n gwybod be, lefes i nos Sul, fi'n credu. Sut beth yw hwnna? Tridiau nôl. Ie, yeah, just achos... Fi'n credu, o'n i'n i drifo lan... O'n i'n gofod, o'n i'n gadael y tŷ, o'n i'n drifo lan i Birmingham. Am beth llaeth, mae pethau'n dros fi. O'n i'n just yn meddwl am popeth, a meddwl am dad, a llefes i yn y car, a fi'n digon parod i gweithio am sbalfa. Ie, yeah, mae fe'n digwydd am beth llaeth, mae fel... Mae galar yn peth sy'n dod nôl yn od. A o'n i'n gadael yn ferched i. A oedd 'da nhw cwpl o dyddiau exciting yn mynd mlaen, o'n nhw'n... Okay. Mae nhw'n mynd i tri am steddfodau a gwneud pethau yn ysgol, a o'n ni ddim yn mynd i bod na nos lun. Okay. A dde just fel, o, oh, fi'n gadael nhw lawr. Dyna, suppose, yw, yw, yw bywyd actor, dwi, ti'n meddwl, really? Hollol. A o'n nhw ddim yn mynd i meddwl dwybeth amdano fe. Just fi o dde. Ti'n meddwl fi'n meddwl, y peth na yw e, ond chi'n mynd trwyddo fe, a na beth oedd e, ond y pryd oedd e, ie. Oce.
Glerydd oer neu glerydd poeth?
Oh. Poeth fi'n credu. Poeth fel arfer. Yeah. Ond fi'n lyco, fi'n lyco tywydd. Fi'n lyco, os mae'n mynd i bod yn o'r, mae eisiau fe bod yn o'r. Os mae'n mynd i bwrw glaw, glycha fi. Fi ddim yn lyco fel, fi ddim yn lyco drizzle. A fi ddim yn lyco fe, o, oh, bach yn niwlog. Na, na, make your mind up. Okay. Fi eisiau bod yn crasboeth, neu fi eisiau rewi. Ma, don't mess around. Ti'n meddwl beth be sy'n corddi fi, a fi'n byw bwys y môr lawr yn, yn, yn, yn Aberogwr, right? Amser mae'n bwrw glaw yn y mae'n o'r, a mae rhyw dwpsir yn cerdded mewn shorts oh, a flip-flops, yeah. oh, it does my head in. Oh, fi ddim... Oh, fi'n gwybod, fi'n salad, just dod ymlaen. Fi'n lwco beth o, fi'n lwco, os, os mae fe, fi'n lwco gwisgo am y tywydd. Yeah, mewn ffordd, yeah, fi'n lwco exactly, teimlad na, mae'n gret. A fyna. A'r cwestiwn ola,

O'n i ddim e? mewn a mas yn gyflym iawn o'n i, o'n i ddim na am hir, na, ddim yn gwybod, ia. Just... Ond on, y cwestiwn yw, pa mor, a fi wedi cael lot o actor ar y podlediad yma ers dros y blynyddoedd, a fi'n gofyn yr un cwestiwn, pa mor anodd yw i i fod yn actor yng Nghymru, dyddiau yma? Ww. Yn y Gymraeg, hynny yw. O, mae hwnna'n cwestiwn... Ti'n meddwl beth, mae fe yn anodd iawn, achos maen nhw ddim yn neud gymaint o gwaith yn arfer, a hefyd mae fwy o ni fel Cymru Cymraeg yn neud. E. So fi'n credu, i fod yn cynaladwy fel actor, yn anffodus, falle mae angen gweithio yn Saesneg hefyd. Right, I, okay. i, wneud, I wneud bywoliaeth. Neu bywoliaeth. Heb, heb yeah. blaw bod chi mewn rhywbeth hir dymor, fel pobl y cwm, neu rownd a rownd, dos dim y gwaith na sy'n gallu cynnal chi trwy'r flwyddyn, trwy'r amser. A hefyd, wrth gwrs, mae bach, dim bod e'n polisi grif, ond mae'r gynulleidfaoedd ddim yn hoffi chi wneud ddim yn hoffi defnyddio'r un actorion am cyfresu gefn wrth gefn trwy'r amser. Felly, os chi'n neud un gyfres fawr yn y Gymraeg, dylech chi disgwyl falle ddim gallu neud un arall Am okay. spelen fach. Na, na reality o fe. Mae fe yn digwydd, dyle fe ddim fod fel na falle, ond oh, yeah. na reality fi'n meddwl. Cael ei bod yn digwydd, mae wedi digwydd, achos ti'n gweld, ti'n meddwl, falle dim gymaint hyn, erbyn hyn falle, ond blynyddoedd yn ôl, ti'n gweld yr un gwynebau. Ot, ot, ti yn. Ond wrth gwrs erbyn hyn, mae gyda ti pethau fel, ti'n meddwl, y gwyll, Ie, yeah, wrth gwrs. Ti'n ei back-to-back falle, ond on amlwg mae lot o, o bod i'n mynd dro o'r Gymraeg i'r Saesneg. Ond o ran bywyd actor yn gyffredinol, mae'r ma clywediadau sy'n ni'n meddwl ar, ar nas, ar, ar refusal, refusals, a mae'n siŵr, ti'n goffod datblygu rhywbeth o groen trwchus, effernol, oed? Ond eto, wel, mae ma pobl yn gweud ambell waith, yn gweud, fi lle gael ambell waith, os fi'n mynd amser dda, gweud, tri mis, fi lle gael pymtheg rhyweliad. Fi'n neud yn really dda os fi'n gael un o'r reina. Oh, right. That's a really good hit rate. Yeah. One in ten, bydd i fi'n gweithio fel arfer. A mae rhai pobl yn mynd trwy ddau garfaodd nhw, ddim ond yn cael pedwar neu bimp interview am swydd. a ni yeah. garfa nhw i gyd. Yeah. Ond ni'n neud hwnna'n misol, os mae pethau mynd yn dda. Yeah, gwybod. Mae'n just... Ond chi jyst yn dod yn gyfan...
Mae'n rhyw fath o... Sut mae'n fe bod actorion, neu lot o actorion, yn beth yw'r gair? weddol neurotic ac yn ansicr o hyn yn rili. Mae'n lot o ti'n modd, yn dos. A, a mae fe'n bwydo hwnna. Mae'r mae ffordd mae'r diwylliant a'r diwydiant o gwmpas e yn gweithio yn bwydo hwnna achos chi'n gallu neud gwaith briliant yn y job diwetha, ond os mae'ch gwyneb chi ddim yn ffito, chi ffili wneud yr un nesa. A mae fe mor syml yna. A fi ddim yn mynd i swyddi gyda uh, cyfarwyddwyr fi'n nabod, ysgrifennu fi'n nabod, a maen nhw'n gweud, you absolutely nailed that audition. You were the best person there, but you're not getting the job because we're looking for a blonde bloke. That's it. Chi ffili wneud dim byd amdano fe. yeah, yeah, Dim ond, chi just gofyn mynd, that's the way it falls that time. Yeah, yeah. A chi'n gofod cerdded bant, ma? A, a mae rhyfedd, mae hyd yn oed bobl fel Sharon Morgan yn gweud yr un peth, ma? O oh, ie, yeah, mae fe'n digwydd, a mae fe just, mewn ffordd, ni gyd yn gwybod e, so mae fe'n neud yn haws. Yeah, yeah, mae yeah, pob yeah, actor yeah. yn gwybod, chi ddim yn mynd i gael nhw gyd. Chi ddim yn mynd i gael nhw i gyd. Mae most famous actors you know, the Tom Hankses and the Tom Cruises and all those big American actors, yeah. maen nhw wedi clywed na mwy, maen nhw wedi clywed i e. Odi, odi, ie, ie, ie. Baith. Ti'n modd, mae fe'n fe haws wedyn ni i ddod yn gyfarwydd yr syniad na. Ie, yeah, rhaid cael cwmni cynhyrchu a cyfrwyddo dy hun yw'r gamp ac efe, na'r gyfrwyddo. Ie, na beth mae lot o bobl yn, mae yn digwydd fel la, odi, odi. Ond o ti'n sôn yn gyda Mark bod ti wedi gwneud beth eraill. Ti, ti wedi sort of, ti wedi sort of sylweddoli yma lle a deall y, y gêm. A ti wedi mewn ffordd arall gyfeirio yn dwyt. Ti wedi mynd i leisio ysbrysebion. A ti ydw, ydw. Os mewn ysbrysebion. Eto, gyda pob parch, o'n i, on i ddim yn gwybod bod ti wedi bod mewn ysbrysebion i ar gyfer, gyfer Bisto, Renault, oh, yeah. WKD ar y gwmni yeah. llaeth o'r iseldiroedd na rhywbeth. O, oh, ie. Yeah.
So, ie, yeah, nes i, fi'n ei lot yn nhw yn Ewrop. Lot fawr yn nhw yn Ewrop. A mae fe'n gret. A, a mae hwnna'n broses gwbl wahanol. Fi wedi fi gweithio gyda actorion sy'n gwneud uh, voiceovers a bethau fel yna. Ond eto, oh, yeah. mae hwnna bach o hwyl, siwr o fe. Ond mae'r ma, ma stwff lleisio, fi'n dwylio yn y fe. Fi'n joio wneud y cartoons yn Cymraeg, fe wedi gwneud cwpl o fel digby draig fi'n gwneud, a nes i rhywbeth uh, uh, ar goll yn Oz, gallu bod, uh, chymod, um, Rwy'n chwarae Scarecrow yn hwnna. A bydde fel, a mae hwnna'n gret, ac mae hwnna'n actio. Fi hefyd yn gwneud lot o'r gwaith lleisio fe. Fi'n cofio oedd mam yn gweud am y spel, o, pob tro ni'n dweud Esperec yno, o'n i'n gweud wrth fi, na lle i talu trethi, i dod i'r bins mas, neu um, watcho ble fi'n parco'r car. Ond i'n ti oedd e gweithio ni'n neud bopeth. A mae hwnna'n digwydd, chi'n cael y degau bach amser mae hwnna'n digwydd. Ah, Ond gyda bod yn yr adfets, mae fe'n fel chi'n cael, mae'n asiant i'n ffôn o lan a mynd fel ahymod, right, got an audition, Yeah. So, dwi e... Yeah. A fi'n troi lan na, a falle bydda, bydda nhw'n gweud, mod, right, walk across the room, oh, pick up the flower, sniff the flower. Achos fi'n neud nhw yn Ewrop, dim siarad yn y lot yn nhw. Right. Achos maen nhw'n lot o ieithoedd. Mae'n un nes i, hmm. cwbl o fynyddoedd, yn am cwmni nhw Car Next, a fi'n credu oedd hwnna'n 30 iaith yn nhw'n defnyddio wedyn ni, ond rhywun arall sy'n lleisio nhw. A maen nhw'n so fi'n just drifo car. Cerdded rhwng wafod y pobl, gael amser lyflu yn y car, mae'n gael y llweddi newydd. O, gwynto fe, mae hwn yn lyflu. Polisio'r car. A fi ddim yn siarad, ond fi bron fel cymeriad cartŵn am reina. Dwi'n meddwl beth, mae teimlad o hwnna yna fe. A un arall nes i, aml un llath oedd hwnna, oedden nhw fel, a just am yr isildir oedd hwnna, ond o'n i'n chwarae cymeriad, beth oedd e? Fan Dag oedd enw'r cymeriad, which is today, a oedd rhywun arall yn chwarae cymeriad fori. So o'n i'n just yn bita gyd y stwff, ac o'n i'n lwco fe, a o'n i'n boi arall yn bita fe, ac mae fe'n dda i chi. A o'n nhw'n meddwl oedd hwnna'n gret yn yr iseldiroedd, bod fi'n bita caws a iogot a, a i fe'n llath i hwnna, achos mae fe'n neis. Ond oedd y cymeriad o fori yn bita nhw, achos oedd e'n cadw fe'n ia. A ath hwnna am pum mlynedd, fi'n credu oedd hwnna. Tiw, tiw. Yn Iseldir, a chi jyst neud nhw. Ie, a bob man, Reno, o'n i wedi gwneud un i Reno Clio yn Romania, a o'n i'n chwarae drag queen, achos um, a, a joc oedd, the Reno Clio

Oh my God. Fel oedd e ddim yn embarrassing i bod yn dyn i prynu fe. Yeah, yeah. A wedyn ni... Yn Romania, ddyn nhw. Fi ddim yn gweld hwnna mae lawr yn dda iawn yng Nghymru. O na, a hwnna jyst yma. A fi'n credu ddim rhywbeth fel Cosmopolitan Edition oedd e. So, o'n e... Credu falle o'n i ar Cosmopolitan magazine yn Romania hefyd. Achos oedd rhyw link gyda fe o'r advert, this is the guy who's selling Clio's in Romania. a, a chi'n mynd bobad yn wedyn ni, a fi wedi bod yn lwcus iawn. Fi'n ala lot o amser, wel, o'n i, cyn y dreaded Brexit, of course, o'n i'n mynd draw yeah. i wneud lot o stwff mas na. Mae hwnna wedi arafu yn... Oh, a, well, yn eglur iawn i fi ers i Brexit digwydd, achos mae eisiau visas ychwanegol yn o'n ni nawr, a mae eisiau popeth yn o'n ni i cael gweithio yn Ewrop. amser o blaen, wrth gwrs, o'n i'n just gallu mynd na. O'n i'n mynd trwy'r amser draw i Sipol, a mynd i rwle o Amsterdam wedyn ni am spel fach. Yeah, yeah. Ond gret, ie. Yeah. God, a ben un o'r pethau gweitha sydd ei oed wedi digwydd i ni Brexit. O, oh, mae fe'n ofnadw o di. O'n i hefyd ddim yn sylweddoli, um, rhai blynyddoedd yn ôl nawr, Mae ti oedd y llais Cymraeg ar cyfres saith o Big Brother. O, oh, ie. Yeah.
Oh my god, yeah. esbonio hwnna, beth iawn oedd hwnna? Ar cyfer pryd oedd... Glyn Wise a, a beth oedd enw i? Um, um, o, dei...
O ie, ffili gofyn wedi nawr. Um, Ni ffili gofyn... Imogen, na fe. Oedd Glyn a Imogen, ac o'n nhw'n siarad y Gymraeg yn Big Brother yn y tŷ, bbc Elstree, reit drws nesa i um, EastEnders set, a oedd rhywun arni wedi mynd, we need someone who speaks Welsh. A oedd rhywun oedd y gweithio wedi mynd, I know Welsh speak a few, i sbwyd EastEnders. A dechreuodd e, a o'n nhw'n danfon tapes i fi. o beth nhw'n siarad amdano, a nhw'n gweud, do we need this, what is it, what, are they breaking the rules? A ni'n gweud, no, they're talking about washing up, shut up, it's three o'clock in the morning. A mynd nôl i gysgu. Ond wedyn ni, o'n nhw wedi gael fi na fel rhyw fath o liaison bach gyda Glyn a Imogen. A mis nhw'n dod mas, o'n i na yn y tŷ, so oedd hyn o eisiau interviews a'r pres Cymreig eisiau interviews yn siarad yn Gymraeg. So o'n i na i bod fel liaison gyda nhw, a wedyn ni, ar ôl i Imogen gadael, nes i diwrnod fel Big Brother. So o'n i'n gweud, ti'n o'n i'n siarad i'r tî, yn live, oh, yn gweud, chymod, helo, dyma Big Brother gall Glyn dod i'r diary room, os gwelwch yn dda. So o'n i'n gweud, o'n i'n wastad yn gweud, say Big Brother, say diary room, so everybody gets a glimpse of it. Tiw, tiw. Ond o'n i'n ei wneud hwnna, a Glyn, oedd e'n mynd o fi am bethau tri chwarter awr. Dwi'n fel, o, i fwyd i credu fi. A dde'n siarad a siarad a siarad. Ond wedyn ni ges i un mewn. A fe mewn i'r enw Nicky. O, e, a oedd hi'n... A oedd hi'n trial ar ôl bod i 20 eiliad, oedd hi'n galw fi popeth. Regi at y fi sgrechen at y fi. Speak to me in English, speak to me in English. Ond mae hi wedi marw'n odrian. Odi, odi, yna fe. Ie. Ond oedd hi'n trio, trio oedd hi pigo'r cader lan a taflu fe at y sgrin. Fi'n cofio hwnna. Achos oedd hi mor wound up gyda fi. A, Achos- a ma- fi ma- oedd yr un- fi oedd yr unig person oedd ddim yn exec producer oedd byth wedi siarad ar ti yn fyw. O, reit, reit, oce. Achos mae ma, ma, ma fe'n low tech, mae bwtwn na, a ti'n gwasgu fe, a ti'n siarad nhw. And you're live. Oedd e'n 24 hour streamed live thing i fyd. Ie, ie, ie, gwrs.
Oedd dim ffordd o wneud e unrhyw ffordd arall, dim blaw am ni. A oedd nhw fath o, ti'n bod, chwildroadol pryd hynny, a wrth gwrs mae, mae Glyn wedi mynd yn... Na gyw yn weinidog, mae'n weinidog. Mae dde rwm dy byd i gyd, a God knows where he's come back yeah. from, dy fe, ti'n bod? Um, um, ni'n sôn am y cenion, ti'n bod, oce, okay, glywed eich llais Cymraeg ar Big Brother of all things, a yeah. uh, ti oedd yr acen Gymreig gyntaf falle ar EastEnders yeah. a Network TV. Oedd hwnna ddim yn digwydd yn rhy aml yn oedd e, ar, ar Network TV. Ond erbyn hyn, Richard, byddwn ni'n meddwl bod pethau wedi gwella tipyn go lew wedyn. Dwi'n meddwl beth sydd wedi gwella yw, fi'n credu mae fe dal yn digwydd tyma bach, ni'n gael cyfresu Cymreig falle, ond i ddim wastod yn... A oedd e wastad yn... Mae pobl wastad yn gweud, mae district nurse, oedd hwnna yn Gymreig, oh. am sydd hwnna wedi digwydd. Okay. Ond o'n ni'n acen Cymraeg yn nerbyn acenion eraill, a na'r beth oedd yn wahanol. Right. O'ch chi wastad yn gallu gael albanwyr neu gwyddelwyr, ond o'ch chi ddim yn cael person Cymraeg heblaw oedd reswm i nhw fod yn Cymraeg ynddo fe. Wel, well, ma fi, achos fi newydd i wylio um, Afterlife gyda Ricky Gervais. A ma, o, ie, ie. Mae Steve Spears yn hwnna. Odi, odi, nawr.
Odi, odi. Erbyn hyn, ie, mae pethau wedi newid. Erbyn hyn, ydyn.
Ond ar y pryd oedd e, then, a ni dal, mae fe dal yn digwydd tymau bach. Mae nhw, hyd yn oed gyda pethau fi'n un nawr, um, Are you going to do it Welsh? A fi'n gweud, yes, I am going to do it Welsh, because this is the way I speak. Yeah. You've cast me, and yeah. this is what we're having. A maen nhw'n mynd, oh, okay, fine, not a problem, not a problem. Ond mae wastad fath o, mm, we haven't written him as Welsh, don't worry, I'll speak him as Welsh, it's fine, don't worry about it, carry on. Dwi'n meddwl, you don't have to do anything different. No, exactly, yeah.
A fi wastad yn gweud, mae Cymru Cymraeg yn gallu bod yn bob man. Ond mae fe'n odd, mae dal rhyw fath o Fath o naid bach i nhw cymryd ni fel Cymru Gymraeg, heb meddwl amdano fe gormod. Dwi e ddim yn od yn yr un modd gyda'r Albanwyr a Gwyddelwyr. Gwyddelwyr na, ddim yn gwbl. Ddim yn gwbl, na. Fi'n fi, fi, fi deall na.
Fi, fi byth eich deall na. Byth eich deall. Mae ma fe yn, a sain... Fi'n credu mae bydde yn newid nawr. Mm. A nhw'n wedi, amlwg, yn EastEnders, mae lot o actorion Cymraeg wedi bod yno fe. Oedd rhaid i bod, oedd Gareth Potter yn EastEnders cyn fi, ond oedd e'n chwarae cockney. Oedd, ie, ie. Dyna'r beth, so mae actor wedi bod na. So fi oedd yr un cyntaf i siarad yn yr acen yn unan, i fi'n credu. Yeah. A mae'n helpu os bod pobl fel Hugh Edwards, hynny yw, yr, yr newyddiadurwr Hugh Edwards, gyda acen Gymreig amlwg yn nosweithiol ar, ar network yna. Odi, right, mae fe yna di, helpu Cyn ni'n dod i'r gorffen yna, fi'n mynd i springo oh, yeah, yeah. ti, ni wedi sôn am EastEnders tipyn, fi'n rhoi quiz bach i ti nawr, right? fi'n rhoi pimp cwestiwn i ti am oh. EastEnders. Oh. A, a ti'n mo be, ti'n sort of wedi sort of mynd rownd o leia dwy nhw'n barod, so don't worry about it. OK, OK, OK. So, so cwiz am EastEnders, ym mha flwyddyn yn dechreuodd EastEnders gyda i gyd? Oh. Right, na, ti eisiau fi roi dewis i ti? Benec. Ie, yeah, go on. 1980, 85 neu 89? O, oh, fi'n credu 80 falle, achos, ti'n modd, stopes i mynd, stopes i mynd i ysgol Sil, achos o'n i'n watcho Omnibus EastEnders, a ddim problem mawr. So beth o'n i, o'n i'n 70... Oedd wedi dechrau pryd ni? O, oh, falle na, na, 85, actually. Yeah, fi'n newid e. Fi'n mynd lan, fi'n mynd lan, 85, ie. Yeah. O'n i'n goffa bod, o'n i'n goffa bod wedi deg i fi wneud y penderfyniad yn unan fi, so 85, ie. Yeah. OK, right, a cwestiwn dau. Ers Nawr, mae hwn weddol diweddar, I suppose. Ers 2010, pa fath o trafnidiaeth sy'n cael ei greu ar CGI bellach i safio arian ac i safio costiau?
O, trin yw hwnna, dy fe? Yeah, trin. Trin, achos dos dim trin na. Ond o'n i wastad, amser o'n i na, o'n i jyst yn clywed y train, a o'n i byth yn gweld e. Yeah. Well, Achos mae you're on a lot, you're on a film lot, there is no train around. So o'n i'n clywed e lot amser o'n i yeah. na. Ond nawr maen nhw'n dod i fe mewn o den o den. Oce, okay. sawl gwraig mae Ian Beale di gael? Oh. Tair, peder neu pimp? Pimp, byddwn ni'n meddwl. Peder, peder.
Oh! na, ti'n mynd i gwybod hwn, achos ti di sôn amdano yn barod. Oh, Beth oedd enw ci Robbie? O, oh, Welard.
Welad. Welad. Amser o'n ni na, oedd, fi'n credu yn y blynyddoedd o'n ni na, oedd dwy o'n nhw wedi fod, a ferch oedd yr un amser o'n ni na. O, oh, sgolred.
Ie.
Fi'n gwybod, fi'n gwybod. Dyn Gaffni, fe? Dyn Gaffni? Ie, Dyn Gaffni oedd e, ie, ie. A'r cwestiwn ola, um, yn y gystal o ti, o, okay, a, a Gareth Potter, felly. O, ie, ie, ie. Enwa dau actor arall o Gymru sydd wedi bod ar EastEnders.
Bradley Freegard. Mae Bradley Freegard wedi bod yna fe. Oedd e'n right. chwarae doctor am spel. Oce.
Okay. Oh. Mae ma, ma un enwog.
Un enwog? O, oh, ie. Yeah.
Like, oh. Ti'n mo, nôl yn y 60s, 70s.
O, um... Wyt ti'n gwneud hwnna, Den? O, le mae'n dod yn...
O, le mae'n dod yn reiddol o gwir? O, gorllewin, o'r

So gobeithio byddai'n fysi dros yr haf, right. a wedyn ni mis medi mlaen, a mae Panto yn dod nôl. Mae Panto yn y diary yn barod yn dechrau diwedd y flwyddyn, so mae hwnna'n yn barod. Yeah, yeah, yeah. A gobeithio cyn ni, bydd cwpl o bethau. Ond wedyn ni fel dad y doctors yn lan, deg diwrnod yn ôl, o'n i ddim yn gwybod amdano fe, ffonio nhw fel lan, do you want this job? Yeah, Here's the script, yeah. do you like it? A wedyn ni, o'n i lan yn neud hwnna am pedwar diwrnod, a wedyn i fi nôl. Dwi'n meddwl, yeah. pethau'n digwydd mor gyflym i ni. Yeah, a fe ti'n gweud, dyna bywyd actor. No? Ond os yeah. ni'n meddwl bod Panto uh, yn lot o hwyl, yn lot o waith caled sy'n meddwl, e? Odi, ma fe, odi.
odi. Yeah. Mae ma, ma, yeah, ma fe yn real double-edged sword, mae Panto yn. A fi'n fi, fi joio wneud e. O'n i'n meddwl am sy'n mynd i coleg cedd o drama i ddechrau, o'n i'n meddwl, I'm going to be like a cool film star. I'm going to do this. Ond mae'n egni i an fath o y ffordd i fi'n gweithio a'n feddwl i yn siwto pant o'n really, really dda, achos fi'n na fel, yn jwmpo ar unrhyw beth sy'n digwydd, fi'n cael bach o ryddid yna fe hefyd i byrfyrfio tyn bach, so fi'n gallu mynd gyda pethau, a fi'n joio hwnna'n fawr iawn, ie. Yeah. Oh, good.
Wel, diolch yn fawr iawn ti. Gobeithio oedd popeth yn iawn fel yn y flwyddyn nesaf nawr. Lyflu, diolch.
Ti'n bod, ni'n mynd i weld ti ar y sgrin sawl gwaith yn Gymraeg ac yn Saesneg, sy'n ni'n meddwl. Um, cyn bod ti'n mynd, fi'n mynd i roi ti ar yr ynys yma, ar yr ynys golledig yma am rhyw bythefnos. Ti'n mynd i gael break bach iawn. Dim right. plugs ar yr ynys ma. Ond beth yw'r un peth wyt ti'n mynnu mynd gyda ti? Ti'n mwyn be?
Mae fe'n rhywbeth bydde'n siwto fi down to the ground ar gael bod yn pethefnos o'ch yna. Fi, fi dechreues i, fi di dechrau wneud llwyau pren, right? Oh, wow. A mas o cod gwyrdd. Dwi'n meddwl, so whittling. So dwlen ni mynd na, um, Little spo spoon carving knife a cyllell bach. Fel bod fi'n lle wneud llwyau tra bod fi na. God, ti'n really worry mum, ti'n worry ti. A bydde... O, bydde ni'n drilyn ni hwnna. Bydde ti'n dda ar ynnes ma, bydde ti'n ymdopi. Fel un am. Bydde, bydde ni'n alright, bydde. Bydde ni'n alright, bydde. Dim ond fi'n gwybod bod e'n dod i ddiwedd, bydde ddim problem dy fi. Ie. Ti'n mwyn, bach o dwelwch. Ie, yeah, wel, bach o dwelwch, ni gyd eisiau hwnnw, cwrdd i fi. Ie, ie, ie. Richard, diolch yn fawr iawn ti. Ti yn sicr un o gymeriadau Cymru. Diolch ti, boi. O, diolch yn fawr iawn.
Ter anner.
Oh, on the... Uh, yeah, tri chwarter awr, 45 minutes on the nose. Lovely, co hwnna. Ia, co, fel co. Literally, fan hyn, dy fi co. Mae llyfr i. Mae llyfr eisiau di wneud llwyed dy fi fan hyn. Oh, wow. A na beth yw, mae'n briliant, fi'n dwlio na fe. Siwr dechreuodd hwnna dden, hynny yw? Ti'n mo be, wel, o dad, sar o dad, oh, right. wredd, oedd wedi athu fod yn dysgu gwaith cwr. So oedd yn ferched i wedi prynu cwrs bach i fi, i mynd i wneud e, a fi'n dwlio na fe. Oh, ie. Yeah. Dwlio oh, arno fe. Just eistedd yna. Fi'n dwlu mynd mas cyntaf i chwilio am y pren. A wedi just dwlu eistedd yna. Just eistedd yna a neud e am oriau. Mae fi'n gred. O di, ma fe. O di, fi'n siŵr bod e'n, ie. Ei, diolch yn fawr iawn ti. Um, na i arel ti wybod pryd mae'n mas. Mae'n mas bob di syl. Um, yeah.
Pwy sy'n mlaen ar hyn o bryd, gwir? Uh, o, mae merch ifanc sy'n ar TikTok, mae Meinir Howells ar ffermio, mae, mae Iwan Bala... Lovely. Uh, o, ac ti'n mynd mwyn i ddod ac, o'n i wedi gwneud un beth i, nes i rhywbeth beth i mis yn ôl, ar yr ysbeidiau heilog. O, oh, ie. Yeah. A mae hwnna'n mynd mas di Gwener hyn. O, oh, no, so, fe, ffain. So mae'n mynd gred. Bach o amser would be useful. Na, fe, ffain. Na, fi, ac mae'n lot... Mae'n mynd back to back. Na, mae'n o leia